Minto mwanyagetinge, naende engaki ende engiya twanyoranire bono iga ase ekeoroki mang'ana eke kie Enogo TV, ase tokorigereria enogo yaito, enkwana yaito, tokorigereria chimbu chiaito, tokorigereria ng'aki twaigekire gose ng'aki toigekire nonya mbono, tokorigereria chinsoni chiaito, tokorigereria emegiro yaito mwanyagetinge, naende ase tokonya koborania na gotebererania Obwate Semi, na Semi omwabo, ase tokonya gotebererania igoro y'egekoro giaito, na ebiro, na ebi tochandete, na ebi tabwenereti gotochanda. Minto mwanyagetinge ase enogo ya rero, abanto baramboriri, bagotobori gocha ase enogo tv ng'a ebinto mbire abagusii bagakorire, ebinde bitokunete totamanyeti naki biare gokorwa, mono mono ase obomenyi bwaito igoro ye enywomo na abaibori, ebinto mbiragwo ebikong'u ebikong'u bike bike, bibwenerete gotorobanwa ase chintorobi chia gotumeka, gose gosonsora, gose ensemo eyende yaani na amarieta tobwenerete komanya ng'a go- go- go- tari ogotorobana gwoka na kogikeria gose gokorerana. Ebinto buna bono. Twaborigwe na gosoa iso nyomba, omosacha eki ninki kiarenge, a- ayaanto yaerere eh, emera emerabaro tokorigena emeba yere lakini ayaanto yaerere, ekiagera gosoa iso nyomba was a step in life yarenge enkong'u sana inche buna nkonyeigwa ase abagaka, ekero kwaikire emiaka gete Iso mbabwenerete bacha nyomba mwagosoria. Mbare gocha ngaki ende yonsi ekiagera kioro omosae kwanyorire mwao tabwenerete gocha oo, eh, nomogiro orenge. Lakini omogiro oyo ngocha ore osuka ekero gwaikire emiaka gete, emiaka bono nacha mwareng'anire. erinde mwabwekana naende ogocha iso nyomba was a step to make you an elder yaani oyarenge naye obe bono kwabeire omogaka go welcome ase obogaka na bande bange baito mbachieti gokora gento eki gose mbari gokora ng'a igo bange baito mbanye go qualify buya buya koba abagaka ekiagera ekero kware koreta iso nyomba igo kwaretire abaiso nyomba na ekero kwaretire abaiso nyomba. Gwachakire koba their level. Eki naki ekegusii ase manyete ngaika bagaka mbatokonye kogenderera. Minto mwanyagetinge ase nogo ya rero, otware kogosoreria ase emeba y'eno egokwaneka mono. Isika ekero tokonya gotara na gokwanerana na gotebania. Emeba y'eno yare kworokia obomanyi na obwansu bw'obomenyi, naende igo yare kobayena ng'a erinde o- otegerere, oigwe, bweborie erinde aye ore na ngokora ore eki egokwana. Ekiagera igo yare gotoa the direction of the community, yaani igo yare gotobekera obomenyi bwaito bwabe obotoereru naende bwabe obuya twacha bomba. Aya, mobayende buna bono, aye nyambinchu otanyara korina mote, tokoganyera chintoberanse. Ekero ogoteba na nyambinchu otanyara korina mote, kwaganyera chintoberanse. Ekero omogaka aye gokwana egento buna eke, igo ororire abamura mbabwate esegi gete, gose ororire buna egento nkere agwo omonto atagete. Naende egento eke atagete, Nekenene, nabo kenge totebe buna bono omofwano, nabo erabe ekerogo gia siasa mh, ekerogo nabio bikominyokeranio na abamura sikuisi. Bono ekero omogaka aikire akobatebia igo, igo omogaka oyio ore na nabo mokominyokani ko amongest you nare oaki bagoaka ekeranya Ninche mbateebie amang'ana ye igoro y'ekeranya ng'ora, naro ogoakwa ekeranya, ekero gekogenda nyare boakirwe ekeranya, igo kiabeire na the majority of people bare na oria nere oisaine, bono aye naye oria oko compete nere kwarabori buna oyo kiare oyo omino eh, inki mokonya ko- kominyokerania yaya karatiga ekiagera kiaranyore, kiora mobwate siari na omote oyio, whatever the position is, kia oramobwate siarie nomote oyio, kiare igoro aria nabo agokuna amato eh, na branches chiria eh, a- amatunda aria akore ki? Chinkomoni chigwe, naye onyore chiatobire insa orie. Naye gokoria chinkomoni igo kiara aria nabo tokonyora chintoberanse. Timanyeti gose kwanyigure. Igo omogusii nechogete, ekero aroche nankorigia ore egento more abange, iga agokobuna gaki naye otanyare ekiagera tari twensi tware kobwekana, naende twensi ntitwanye ko- koba the same ase in anything, ntokobwekana. Igo ase eng'encho y'eyio, agateba ng'a naye erinde orengere nyambinto, tari kogotebi direct, otanyara korina mote, tokoganyera chintoberansi. Igo minto, ase otari konyara, tiga oria okonyara agende, ekiagera amatunda naro naye ogocha konyora. Nabo ere iga ase ekegusii, omo naende abagaka bagateba ng'a ngoma chigwatia tari mwega okobara. Ekero okoigwa tari mwega okobara, ngoma chigwa ngoma ninki emebere eye yaito ase okoigwa bobe ebe riru ebe omotu naende onyore na abagusii mbaka barire omonto omotu naende bamobuania. Eyio nere engoma. Bono abagaka bagateba ng'a chingoma chigwatia tari mwega okobara, omwega noria otaramanya buya, otaraetera gento eki akemanye buya. Bono nkwega are, nkonya komanya are, rakini ekero yaikire ase Engomo bono egwatie omonto boronge ase oyo tari konyeegwa nyiati, mm, ekiara takoyenyara, iga ekorigerigwe the experienced hands. You know, anga nakwane egesongo nari mokonyigwa, ekiara bono ekegusii giaito momotagete getame, mm, ngoma chigwatia tari mwega okobara.

Na ekero esituesheni yabeire tense, ekero amang'ana akong'ire, nabo ekonyarekana abagaka mbare ritongo gose omochie baranyare koyarosia amang'ana aya, naende abe. Korende moise gotigera abegi bachakire bono kwega gose na barabwo nkonyara bare the same thing, esituesheni eywo gose egento ekio, nabo oranyore kegosareka Omogusi akabeka caution, yaani akabeka ng'a yaya moinyore iga, ngoma chigwatia tari mwega okobara. Naende agwo agwo, omogusi tachi kweboka goteba ng'a tobwati egesinka oroko naye na mbaba tori, konyore chinsu chiagosekereire korwa roche igo omanyete tari na nechinsu amineti. Igo tari na negesingoro ramineti, egesingoro ne enyoni ekombogana ande onsi ase eng'encho ebwate chimbaba nabo ekoimoka iga egende. Aye beka eke ekiagera iga agotumia images iga agotumia birds and animals gwetogia gose gokwana egento. Igo bono ekero agokwana na tobwati gesingororo Okobwatia ninki? It is to follow eh, chimbaba ninki? Wings. Bono aye nomonto okay, ebeke in a situation ng'a something is happening somewhere, nomonto okogekora totebe iga abwate chinguru, naye noo otagete kwegemba na nguru echio tochibwati, okwo nakwo okobwatia egesingo ore okwo na mbaba tokoreti ki? tori. Igo tiga gwetoneria ebinto bi ta- otari konyara bitari biao, na mbareo babwate chinguru chi'okobikora, batigere. Oise kwebeka oo, nabo oranyotete okonyara, naende ekero okwetoni gochia oo, bono aba- abanto aba bande, aba bande intwe, etogochaka kogosekerera, nintwe bono chinsu chire roche, ekiagera intwe mbuya tore, intwe nabo tore amache ime, intwe nabo tore ebinto ebi biaito ime, lakini tokorigereretie. buna ogoteema kobwatia egesingororo buna mbaba tobwati. Minto mwanyagete inge. Amang'ana aya toise konyaerera torigererie esituations in life nabo okonyora mogusia tari gokwana gento atarakora research yaye naende egento atarakorera enogo yaye egento atarakorera obomanyi bwaye ase buna amenyete engako yaye egento atarakorera oboroso bwaye. Gose eng'ige ekero buna egegete omanya gogekwana. Igo ekero gwatebiwe buna tobwati gesingororo ko namba batori, manya naigo gwakanigwe egento gete otachieti gotiga nabo okonyora abanto bakogosekerera. Omogusii nomonto omong'aini orenge, omong'aini mh, omong'aini. Minto, naende akagotebia iga abagusii, na ebinto ebi bagokwana

eh, in- in- in- inki obwenerete gokora yaani ng'aki ogochi korigia omokungu o bande. Na igaa really the essence ere nyaro ye- ye- ye- yomorabare oyio, tari na nomokungu bweka yaya, binto mbinge togokora bitari biaito, okonyora na ogwesoyie egasi y'omonto onde, emeremo y'omonto onde. Ekero ogwesoyie emeremo y'omonto onde igo okonyora na gwasariri. kwamakonyora osogete. Igo omo omogusia are kobana goetera amang'ana enchera akonyabwatania erinde akobeke omanye naende oigwe ng'a erinde oyatumie in your wisdom korana eki ogokora ng'aki gekogenda. Ekero agotebi ng'a, mwainyora, ona mokungu. Teiba buna bauri mbange, baurete torori mianchi omiaka agatu kagatang'ang'ata abana kiambori, ona ki? ona mokungu. Igaa momanyete omokungu, na omokungu iga akorendwa. Bono ekero ogoteba ng'a ona mokungu teba igo, temineti omokungu bweka, emineti naki obwate egento ekiya gekorwanererwa na abanto. kegokoa obo eng'encho gete engiya, kegokoa obwansu gete, gose kegogochenga ensemo gete, en- something adding value in your life, take care of it. Nabo erabe na ekerogo nabo erabe eye na omokungu, nabo erabe nkende. take care ekiagera there are others who want it naende otakerendeti they'll take it and then ot- otang'ang'e iga agwo bwenyoro o- o- okumeti ng'a inki eke kegendererete eh? Abagusii babwate ching'encho chiokoerera amang'ana na koyabeka boronge ase obomenyi bwabo. Igo minto Nabo tokonya kwegera iga na konya goteba niga, ng'a erinde ntomanye. Ntoche torigererie nonya na ebiranya ebio, ekero ebiranya ebiranya mbiro ogoakwa ekeranya na ebiranya mbiro biare koigekwa ekero abanto bakoenda esegi na binde na binde. Tuta tutajua haya mmh. nabari mwacha mwaboririe amaborio naro igoro ye chinyangi, naro igoro yo obomenyi bwa nka, naro igoro ya abanto batiganete, amaborio aya igo togocha konyaroseria chinsana aro twabairaneria ekonyarekana moja kwa moja nkorigia tore enchera ya ogotebererania kwamboria nakoiraneria na bagaka bande ekiara bomanyi mbori bwomo. Obomanyi mbori bwa monto omo. Kera omonto nabwate eki amanyete buya naende keratokonye tomenye buya buna abagusii, tweigeke buya buna abagusii nkonya koirora eanche bwanchu, ancha omonuo, noga omonuo, noga enkwano yao naende kora ebirengete chimbu. chi'omogusi, ng'a erinde tosikwe ase engencho y'oboroso bwaito. Ayio naro nkonya kobasaba goetera ase Enogo TV. Minto Mwanyagetenge nomwalimu Obino Nyambane, mbuya mono na kanya gotorigereria.